Christian Awuni na ne kunu ne Mister Mauli. I bet I didn't know say Christian Awuni was part of this movie. Hey, kɔfɔ abɔ bro. Adoma, ɛdi asɛm. Mitumi ne wo tena dɛm ɛ. Oh, adɛn? Me ho mfono wo anaa? Daabi, wo ho mfono me. Ɛnɛ, ɛdi asɛm. Christian Awuni firi fie opie duru abɔnten a na Mister Mauli saa bɛhyiaa no na ɔne no apreapre na wɔda fam. Saa na ne nyinaa yɛ daeɛ. Ɛna Christian Awuni kyerɛkyerɛ daeɛ no mu nyinaa kyerɛ ne kunu Mister Mauli. Na Mister Mauli se, oh, ɔnforget it, it's just a dream.
Me wura, daeɛ no mente aseɛ o, ɛyɛ me nyame. Hwɛ, ɛnyɛ bɔne, ɛnkɔsi hwee, ɛyɛ daeɛ nko ara na wasu. So the next day they went to farm, wɔn yɛ adwuma na kyɛɛ wɔ anim ne yɛ santan, wayerɛ bɛsi hɔ. Wadane ɔwɔ kɛseɛ, ei, ɛde te deɛ ayɛ bio. Nti Mark resi abrɛ, ɔrekɔnom nsuo akɔgye n'ahome kakra, ɛna kyɛɛ wɔ akaa no.
Ei, adɛn? Me wura! Me wura e! Ei, ɛnti ɔwɔ na ɛka nipa saa no? Like nti Hey, Ghana movie ankasa wɔn yɛakɔ anim. Hey, yɛayɛ bi o. Nti ɔde nteateamu saa na ne kunu bɛsɔ no mu na ɔde ne kakra nkakra nkakra nkakra na ɔde ne kɔduru fie. Ɔkɔduru fie a yɛde ne tena ase yɛkɔpɛ aduro abɛyɛ so ama no a yɛbaeɛ a wawu kɔ. Mr. Mawuli so na ne maame ne Chewa Nna Kisana Winnie so ne maame ne Mama Jane. Maame wei so, ɔyɛ good rough. Kisana Winnie egya aba wɔ ekyire na ɔwɔ ba baa baako. Ebusuafo ehyia, yehu deɛ yɛmfa ba no ma no, sɛ yɛmfa ma Mama Jane oo, sɛ yɛmfa ma Chew oo, ɛnyɛ easy oo, apre, apre, apre, apre. Adɛn nti na ɛwɔ sɛ akwadaa no ɔkɔtena Chew nkyɛn? Adɛn nti a momfa me nana no mma me mmɛka me ho Na me nso menya mmienu sɛnea ɔno ne ne ba da so tɔ mo so yɛ mmienu. Te later on koraa Mister Mawuli ɛɛfiri village wɔ akɔ kurom akɔ pɛ adwuma bi ayɛ ɛna ɔde akwaraa no ɛbrɛ Chewa sɛ Chewa ɛnhwɛ ne so. Chewa ɛne abayifoɔ kɔɔ meeting a wakɔ ware akwaraa no ɛwɔ sunsum mu. Ei! Maame yi! Fast forward, abaayaa yi nyinii kamakamakamakama na wakosi Abrobɛ, if you know Abrobɛ you know, ɛna Abrobɛ so se n'ani gye ne ho, ɔpɛ sɛ ɔware no. Afei ɔne Abrobɛ te ha a, na Chewa se hei, ɔne ne fa ha a, hei, Chewa se ɔnte aseɛ, ɛma akwadaa no ɛnware Abrobɛ, because waware no wɔ sunsum mu. Ɔyɛɛ biaa nso anyɛ yie, Aborɔbɛ waree bɛyɛɛ dɛn? Akwadaa no yɛfrɛ no Bɛyɛɛ dɛn? Bɛyɛɛ dɛn ne Aborɔbɛ wareeɛ a ɔmo kɔɔeɛ no a ɔmo kɔtenaeɛ sɛ awarefoɔ no. Kyewa ne n'abayifoɔ nso kɔɔ meeting kɔfaa plans wɔ Bɛyɛɛ dɛn ho sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo yɛ no biribi, wei se yɛn bɔ no dam, wei se yɛn yɛ no sei, Ekyir koraa na ɔmo se ɔmbeyi n'awodeɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɔntumi nwo. Tikyaw asoma n'abayifoɔ mmienu sɛ ɔmo nkɔ yi ɛyɛ bɛyɛɛ dɛn awodeɛ mmra. Ɛhɛɛɛɛɛɛ ɛnneɛ yɛnkɔ nkɔyi ɔbaa no awodeɛ. And I was really surprised when I saw Akyerɛbua, I was like, ei, Charlie, legends oo, hey! Ɛna ɔmo kɔɛ na ɔmo kɔyii awodeɛ no. Afei Aborɔbɛ ne ne yere atena, ɔmo nwo, ɔmo ayɛ pii a ɔmo nwo. Ɛnna aborɔbɛ adamfo bi kyerɛɛ no baabi sɛ ɔne ne yere no nkɔ na wɔbɛtumi anya ba. Ná bɛyɛɛ dɛn koraa de ɔmfa n'adwene mma no, but later ɔte aseɛ na ɔne wɔn kɔhu kɔmfoɔ bi a ɔkɔm nsuo ta no. Na Chewa somaa n'abayifoɔ mmienu no sɛ wɔnkɔyi bɛyɛɛ dɛn awodeɛ no. Ɔsan somaa wɔn sɛ wɔmfa awodeɛ no nkɔma nsuo yaa. Yɛn nana Ɔbaahemaa Chewa na ɛde awodeɛ yi somaa yɛn sɛ yɛmfa mmrɛ wo na fa sie ma no. Wei na ɛma sometimes medwene asɔfoɔ a wɔdeliver nkurɔfoɔ ho no o. Sometimes eh, nka ka nipa na ɔyɛ yɛn no nko ara deɛ nka sɔfo no betumi ayɛ no quick o. But sometimes eh, deɛ ɔyɛ yɛn no, ɔde yɛ problem na saa akɔ mu obi foforɔ. Hey, wiase hu. Kyabrobɛ ne ne yere kɔɛ ɛna kɔmfoɔ no see ɔbɛboa wɔn. Nti nsuo ta no si mu panpanpanpan. Ɛkɔɔ ɛyɛ nsuo yaa hɔ sɛ ɔkɔgye awodeɛ no aba. Na ɔkɔɔyɛ na ɛnyɛ asɛm ketewa.

Woanka nokorɛ a, mɛyɛ wo adeɛ o. Nanso wei yɛ agya Thanos hɔ ayera. Ɛna Thanos kɔmande ahoma na ɔde tu nsuo no ani. Ɛna ahoma no nso kɔ sɔ nsuo yɛ akɔn. Ansa ɔregya awodeɛ no mu de ama nsuo Thanos. Hɛɛ! Thanos ne ho ɔden rough. Fast forward, wɔn te kurom hɔ a na bɛyɛɛ dɛn ne ne kunu Aborɔbɛ. Ɛde ntaafoɔ mmienu aba kurom wɔ. Kye wɔn ho wɔn a ei, ei, ei, me nana ei, me nana ei, me nana ei. Wagye nkora ei, nanso ne mu no, adwemmɔne ahyɛ ne tiri mu ma. Saa anadwo no, Kyewa ne n'abayifoɔ no saa kɔɔ meeting. Adɛn, ɔnte aseɛ sɛ Aborɔbɛ ne ne yere, ɛyɛ ne nana no, atumi awo ntaafoɔ. Ɔnte aseɛ, because ɔsomaeɛ sɛ monkɔyi n'awodeɛ. Na adɛn, moankɔyi awodeɛ no anaa? Anaa obi awodeɛ na mokɔyiiɛ de akɔ akɔhyɛ asuo yi ara nsam sei? Na village hɔ no so sɛ wode ntaafoɔ ba hɔ a ɛyɛ akyiwadeɛ. Sɛ wo ntaafoɔ no yɛ ɔbaa ne ɔbaa a fine, wo ntaafoɔ no yɛ barima ne barima a fine but sɛ wo ntaafoɔ no yɛ ɔbaa ne barima a ɛyɛ akyiwadeɛ wɔ kurom hɔ. Na Kyerewa kura yi afa akyire na wɔn a Nana so teeɛ na mpanyinfoɔ baa fie hɔ bɛkaa nsɛm sɛ nkwadaa no sɛ wɔn amfa wɔn amfiri hɔ a adeɛ kye anɔpa a wɔn abɛfa wɔn akuku wɔn. Agya Kyei, wonim amammerɛ kuro yi mu sɛ yɛmfa ntaafoɔ mma kuro yi mu Kyeo asɛ ɔnyɛɛ hwee nso ɔno ara na ɛsi akyire o nti saa deɛ no siiɛ no na ɛkwan abɛda nkora no mmienu ho nti anadwo na ɔmo kɔɔ meeting no abeefoɔ kɔɔ meeting no na ɔmo kum nkora mmienu no ao sɛnea ɛbɛyɛ sɛ ebia kurom hɔ bosom no na ebia ne bo afu na waku nkora no nso ne nyinaa na Kyeo ahyɛ akyire bi awerɛhoɔ awerɛhoɔ awerɛhoɔ na ɔmo suu nkora yi ara na ɛkɔdaeɛ Aborɔbɛ ne ne yere ɛsan kɔ baabi a ɔmo firi baeɛ nti Aborɔbɛ ɛte nsuo tano ano ɛrekye nam Ɛnna nsuo taa no yii ne ho adi kyerɛɛ no. Ne yam hyee no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ, Mma no mmɔ hu, na ɔnyɛ no hwee. Na ɛnam a ɔreba abɛkye no, sɛ ɔkye a, ɔmfa nkɔ fie, ɔne ne yere nkɔwe nam no, na wɔbɛsan anya ba foforɔ. Nso me ne asuo ta no a mobɛsra adeɛ wɔ me hɔ no. Sixteen years later, wɔanya ba, wɔawo ma ba no anyin kamakamakama, ɛnna wɔatam akora yi, ɛsɛ adeɛ no aba kurom hɔ sɛ wɔbɛgoro no bra, because ɛhɔ na ɔfiri. Na Kyewa kuro yi ahu wɔn, wɔgyegye wɔn so, ei! Nso n'akoma mu, adwemfie ahyɛ ne mu ma.
Onyame adom yɛn ma wama yɛn ɔbaa fɛfɛɛfɛ ee yɛn nana ni. Anadwo na ɔmo saa kɔɔ meeting o. Kyɛ wa sɛ ɔpɛ sɛ ɔku akora wei so kyɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ne nana no bɛnya ba koraa wɔ asase wei so o. Nanso ɛsiane sɛ akora no na ɛyɛ nsuo ta no ba, nsuo ta no na ɛde akora no kyɛɛ ne maame ne ne papa nti, na ano ayɛ den, ɛbɛyɛ den paa sɛ Kyei-Wa bɛtumi aku akora no. Na mepɛ sɛ mede ne ba

Ɛno ne sɛ da a yɛagoro no aduan no, wode ade kɔkɔɔ aka no na ɔda hɔ tim. Na ɔgye akwadaa no sunsum, na ɔkɔdane akwadaa no sunsum, odwan, odwan. Mede kyerɛ wo, wo se nka ho. Mmerɛ, mmerɛ, mmom o, mmom, mmerɛ. Nti akora yi wawu ama wɔn adeda no wɔ dan mu akyɛ sɛ wɔn su no a nti wɔn te wɔn su akora no na nsuo ta no ɛkɔeɛ ɛna akwadaa no sunsum no a yɛadane no odwan no ɔkɔeɛ na ɔkɔdanee ne back ɛna ɔfaa akwadaa no na ɔde ne baeɛ ɛna ɔde ne soul no ɛbɛwura ne body no mu back. Na afei akwadaa yi pieeɛ a Saman bɛhwe obiara dwane ɛɛ. Afei wɔn hu sɛ ɔyɛ nipa no, yɛhwehwɛ kyeewa a, yɛnhu kyeewa. Saa na saa anadwo no, nsuo ta no hwe kyeewa. Ɛma adeɛ kye no sɛ hwɛɛ. Ɛma kurom wɔfoɔ kɔ pie no so, ɛma ɔkaa n'anum asɛm. Kyale yɛde bɛsi a, kyeewa deɛ monim sɛ wa, ɛsi part 12 o sɛsɛ part 13. Wa wohwɛ na sɛ wa wafili sɛ wobɛhwɛ biem a, go to YouTube, kyeewa is there, go and watch.